Nang'ena ng'eyi gi miriambo kasto kasto oh, itka kiketo dhogi no mane ogwenda. Ok naketo dhoga, dhoga manade? We ng'iyo dhoga sama wuoyo. Keto dhogi kaka ng'ama dwa riambo. An kwarwa
otemo makata sami iwinjo. Kwarwa adwa ni wine ne wawach gik manyalo konyo nyithindo makiyi. We can advise.
Lingane.
Nyathi nyathi. Ah, banade bai.
Lingane in kisemadho kongi mathis ni tikendo ma glasa chane ni kune. Ineno, nyathi nyamera moro nitie mokalo skul ka. Eh. Okalo maber, nyathi oyudo 249 out of possible 555. Iluongo ni? Iluongo ni Manuel. Manuel! Yes. Iya ne kae. Luongo nyathino mamiyo advice. Wedi gi gwen go.
Bi gi kom.
Tungi ka, itung' kaka itung' no. Tung' ka. Bi ane gi kom Manuel, ok wanyal wuoyo kodi.

Koro St. Gilbis to pesa ma onge. What advice mwanya miyo nyathini? Gol na pachi nikech uh, min gi oroma gi simu ni ofi oh, fi.
Babu. Itimo class aboro. Eh. Kalo gi to to 249. 249. Out of 555. Anadanyisi gimoro adi osiepa. Wan kame neno wane. Wachandore e sikul. Ma japuonj chuodi tia. Ok igwony. Itero tong' mara kia yien. Ok igwony. Kano chuodi to ok igwony. Kigwonyo.
Hey, mano ng'eni kata mana kwan pok itimo.

Ni ondik ne piere cha ondik nang'o? Nyiso ondik ni danger. I danger. Neno, mago koro gik minyalo timo sani e ngima. Weri gi wach mar somo. Kik yati yie. Eh. Kik yati yie. But ineno ineno ineno ineno. No trailer maduong' ondik ni danger no. Bwana ngam jok mariambo trailer go. Hey. Manjob nigi pesa. Joka chal ni nigi pesa kabisa. En en trailer mo maduong' kama dhano dhano siandane. Piero piero ondik ni danger, danger. Winjo.
Kori winjo kata an chunya gombo na winji gi maluoch wacho no ber. Ni ni kasori no no dwa no dhi gi libis and gi libis ni en gi bange ne to yud marks maber no dhi loka. Idhi amango loka. Bana loka weri go. Idhi amango loka.
Kakoro Obama ini ni sene ko Obama oduogo Kenya. do weyne abo mano be gima nokonyowa go onge ineno wuod joka nyongoro bathe ka eh, eh, wuod joka nyongoro e notieko gin gik midwaro go uso mana mandas sani otimo ang'o uso mandas ka nigi digiri adi en go tete eh, how how oh, let me let oh, get is ing'e kisungu mm. how how many degree that the the, the son of angoro

Mano chacho kendo narie. Hmm? Ige ni jogo ketwa ni kla baby, pretty unit ki ang'o? Igni adi? Hey, make no atadi. Dong mano chalo achiel nyaka boro.
Achiel nyaka boro. Koka cha form 1 nyaka form 4 kichiko school. Inyomba nyomba. Giketho ni sama kati chak ne motela. An ng'en aliwre klas ma kadonjo ne tawundo jaduong' eh, gine ne. Nyasari godoma takalo. Bana wanone na matek bana kwanza sikul. Koro adwa na goch ne min gi mm. mondo anyise ni wach mane nyathini dhi e skul no giwerego. Nyathini odhi oriemb tren. Kendo bado jing maber lokri ane kama ineno kaka ojing lokri ane lokri ane kama wudlo. Lokane lokri ane kama a lokane kama. Metiko ber gi steering itegno. Koro ne wuondre ane ni a

An achako achaka kaka inenani, Bwana Yesu anameyo. Ago mana ni koro ma ne, go- ng'eni gi gini niga gi ka. Iluongo ni, we, we call it eh, accelerator and eh, the, the brake, brake pads. Ineno kaka bade Brake ni. pads. Koro igo niya, brake pads. Fu, Dan koki mako stare. Koro. Ya iwinjo gik ma luot nyisi go kosi neno. Iwinje. Iwinje. Ok buonje. Ok en gir buonjo. Kendo ing'e gima lit alot weine. Weine. Ani los dog.
Los dog inde. Ya ya luo.
Ago kono.